Син ярты сүзен әйтәсең дә, опять онытасың. Ярты сүзен әйтәсең дә онытасың. Бүлдермә, онытам.
Әйдә сөйлә, Нәрсә әйтә давай. башладым мин?
Белмим мин.
Тыңламадым мин сине. Әйдә башлап җибәр тапшыруны. Бүген тапшыруны ил үзә башлый. Сәлам.
Все. Тема. Тема синдән нач бүген дә. Тема миннән бүген әйе. Мгм. Мин аны белмим, кстати.
Все. Комментариялар, лайклар. Пожалуйста, языгыз, оялмагыз. Безгә языгыз. Паласкомга языгыз. Безгә бик рәхәт булыр. Приятно булыр.

Ансы нәрсә тагын? Ай, эмоциональный выгорание булып алды минем бүген резко гына. Ә мин бүген эшләдем, ә, центрга бардым, күрештем, кешеләр белән, аннан соң офиска кайттым да эшләдем. Мгм. Һәм м, менә хәзер кич белән без синең белән икәүләшеп, рәхәтләндерешеп подкаст яздырабыз, әйме? Ә, менә синең менә бу тасвирладың бит көне буе эшләгән әйберләреңне, әйме? Менә бу эшләгән э, эшләрдә мин юк. Ну. Һәм Син үзеңне ничек тоясың? Ну, то есть, син вообще менә... Аңламадым вообще, к чему. Типа, мин сине уйламанга дидең, что ли? Типа, Юк, ну, вот, менә... сине, сине уйлап тордым. Юк, без бит эшләгән эшләрдә, менә син аерым нәрсәләрдер эшләдең, анда үзеңчә э, вакытны үткәрдең, ашарга пешердең анда. Э, белмим мин, гарәп телен бәлки өйрәнеп алгансыңдыр. Өлгермәдем бүген әле. Мгм. Ә, Әйтәсем килә, менә син ул эшләгән эшләрдә минсез эшләдең, то есть үзең. Ну да.
Һәм үзеңне ничек хис итәсең? Нормально.
И, мин, по-моему, аңладым, нәрсәгә клонишь син. А, Иә. Безнең- Нормально хис бе- итәсең. Безнең тема теге уртак шөгыльме? Общее времяпровождение? Ә, Әйе. Но без бит синең белән планировали теге төшерергә. Поэтому минем планда барыбер син бар. Юк, сез башта теге төгәл иттереп, нормаль иттереп әйтергә кирәк бит инде. Менә бүген безнең тема Бергә үткәрә торган вакыт кирәкме ул гомумән, яисә кирәк түгелме? Мгм. Ә, минемчә, минемчә, бергә үткәрә торган вакыт э, булмаска да мөмкин. Ә, чөнки э, чөнки чөнки инде соңрак әйтермен. Булмаска да мөмкин. Ул ул теге не критично. Мгм. Әгәр дә ир-ат белән хатын-кыз э, үзе- үзләренең шөгыльләре бар икән, бик яхшы. Уртак шөгыльләре бар икән, э, тагы да яхшырак. Но ул булмаска да мөмкин. И как бы это нормально. Ә мин уйлыйм киресенчә. Так. Гаиләдә минемчә ир белән хатын арасында барыбер ниндидер уртак бер әйбер булырга тиеш. Ну, шөгыль белән инде. Ну, ул төрле булырга мөмкин. Булсын ул белән инде спорт, булсын ул белән инде хобби, мәсәлән, там атта йөрү или гарәп телен өйрәнү. Но минемчә ул булырга тиеш. Ну, моны монда нидергә кирәк, теге ассызыклап әйтергә кирәк. Уртак шөгыль ул Ә, мин әйтмим, ә, бер-береңне теге күрмичә, сөйләшмичә йөрисең, теге һәрберсе үз тормышы белән ә, яшәп, ә, бер-берсе белән аралашмыйча ә, йөриләр дигән сүз түгел. Монда сүз бара үзеңнең хобби, ә, үзеңнең кызыксынулар турында, Ә, менә шу, шундый әйберләр ә, уртак булырга тиеш түгел ди, диясем килә минем. То есть, менә син өйләнештә була бит инде, менә хатын кыз, ират. Алар үз тормышлары белән яшиләр. Һәр кешенең үзенең ниндидер шөгыльләре бар, кызыксынулары бар, хобби диеп әйтик инде. Һәм э, ну әйтик әйдә мисал өчен әйтәбез менә вот бар берәр спортсмен анда әйтик анда футболист ул футбол уйнарга ярата анда буш вакытында егетләр белән анда плейстейшнда уйный һәм бар кыз ул там рәсем ясарга ярата анда биюгә йөри һәм тагын ну ну шундый шөгыльләр инде һәм алар э, кушылалар һәм бергә яши башлыйлар һәм инде э, понятно, что алар эзләргә, ну, эзли башлыйлар уртак шөгыльләрне. Но выясняется, что э, юк андый нәрсә. Ну, аны бит булдырып була, теге, ну, эшләп карап инде. Тегендә барып карап, монда барып карап. Теге былай түгел инде. Вот мин спортсмен, син там художник. Безнең не клеится общий әйберләр.

Алар, әлбәттә, уртак сөйләшеп, максатлар, анда гаилә кору, уртак максатлар турында сөйләшәләр. Но әгәр дә аларның уртак шөгыльләре табылмый икән, это не критично.
Ну, без бит нинди Яшәп була, ул Була. үзенең эшләре белән эшли, ул эш- үзенең эшләре белән шөгыльләнә. Аннан соң өйгә кайталар кич белән, сөйләшәләр матур итеп. сөйләшәләр, фикер алышалар, менә минем шундый-шундый нәрсәләр булды, менә минем шундый-шундый нәрсәләр булды дип. Хәм это нормально?
Юк, нормально, мин сүз дә әйтмим, но без бит әйтмибез ниндидер специфичный э, әйберләр турында теге сноубордта бергә йөргән например ул да теге общее времяпровождение бит инде но можно бит эм, теге гади генә Кич белән, например, сез бергә утырып, сериалның бер сериясен карыйсыз. Все, менә вот сиңа общее времяпровождение. То есть теге из пальца высасывать не надо дигәндәй, и хатын довольный, син довольный, наверное. И все, и нормально. Общее времяпровождение түгел, что... Или менә шулай кайтып сөйләшү, там бер, бер, бер сәгать сез теге выделяете бер беребезгә. Тоже общее времяпровождение, просто мин нәрсәгә әйтәм, психологлар да әйтә бит.

шундый личность прям угу. уж эшләре белән хоббилары белән а извините а нафига сез семью создавали тогда сен әйтәсең общее время провождения вот ә, э, безнең ә, э, шундый ничек дип әйтим проблема да түгел инде ул шундый сөйләшү булган иде мен бит инде күбрәк өйдән эшлим бит инде дистанцион эшкә китеп йөрмим ну йөрми идем һәм ә, минем өчен то есть вот син миңа һәрвакытта да әйтә идең вот без бергә вакыт үткәрмибез но мин 24 сәгать буе өйдә Мин, мин беркая чыкмыйм. Һәм минем өчен ул бик сәер нәрсә иде. Ә, син минем белән вакыт үткәрмисең. Ничек инде вакыт үткәрмим? Мин бит 24 сәгать синең яныңда утырам. Аңлат әле миңа менә шул позицияне. Нинди позиция соң ул шундый, ә, когда вот без синең, вот, без синең белән янәшәдә утырабыз һәм без синең белән вакыт үткәрмибез. Бик җайлы.
То, что син там көне-төне утырасың, утырасың компьютер а, артында эшләп, әйме? Мгм. Мин теге ашарга пешерәм, җыештырам, бала карыйм, например, үз эшләрем белән йөрим. И без синең белән менә шул көн дәвамында

Выделяем без үзебезгә там бер сәгать, например, әйме? Телефоннарыбызны алып куябыз, мәсәлән, әйме? Утырабыз и спокойно по душам сөйләшәбез. Сорау.
Ага.
Алайса син былай дидең. Менә мисал өчен даже менә бергәләшеп утырып сериал карадың, качественныймы? Качественно дидең син миңа. Кая монда качество? Юк, сери, ну, сериал карау тоже, миңа кажется, качественное времяпровождение. Беренчедән, без телефоннарны алып куябыз. Әйме? Тукта инде тыңлап бетер. Әйе. Телефоннарны алып куябыз, әйме? Икәү общий бер э, там историягә вовлечены дигәндә, әйме? Мгм. Өченчедән без аны ну теге обсуждать итеп утырабыз, мәсәлән, әйме? То есть без сөйләшәбез теге в контексте сериал, но без сөйлә... Әйе. Күлмәле. Юк, В күлмим. мин.
контексте сериалы сөйләшәбез, сөйләшәбез. Һәрбер кешенең свой язык любви. дигән әйбер бар име вот миңа мәсәлән важно менә качественное времяпровождение миңа э, теге сүз дә алай особо мөһим түгел миңа вот менә шул игътибар кирәк чтобы син там менә качественно минем янымда булдың не так чтобы теге перед компьютером утырасың син просто миңа карамыйча нетмичә ну мин бит синең яныңда булдым миңа вообще не канает короче так эме а бергә например утырып бергә кино карарга кочаклашып там сөйләшеп Вообще классно.
Минем просто хәзер складывается, белмим, бу теория, складывается шундый уй, что э, качественное времяпровождение синең э, сүзләрдән, синең э, күз аллавыңнан, ул как будто бы сиңа кызык булган әйберне икәү эшләү. Юк. Ну-ка, вот без сиңа ошаган сериалларны караган бар бит. Ничек Нидә По-английски скажи. Breaking Bad. Вот, карадыммы мин аны, блядь, утырып. Хоть миңа и супер кызык булмаса да, миңа утырып карадым. Ну, кызык җирләре булды, конечно. Аннары тагын ниндер сериал карадык. Ни? Доктор Хаус. Чего стоит? Доктор Хаус. Сиңа да ошый, миңа да ошый. А? Или сериал булмасын. Э, соңгы арада нинди шөгыль таптык әле без? Подкаст яздырырга. Юк, до подкаста. Э, Спорт. Теннис уйнаргамы? Теннис.
Ну, без теннисны уйнадык инде дүрт тапкыр. Дүрт тапкыр түгел, ну, уйнас, ну, дүртме, бешме тапкыр уйнадык бит, уйнадык. Кызык, Сиңа кызык, ошый, әйе. миңа ошый. Әйе, дөрес, дүр- юк, дөрес, дөрес. Әгәр дә ике кешегә дә кызык булса, ну, то есть, нормально. Но минем просто әйтәсем килә, әгәр дә андый кызык, кызыксынган әйберләр булмаса, Вот син әйтәсең, что это критично, но критично түгел дип уйлыйм. Критично. Ничек инде критично булсын? То есть ике кеше э, разный интереслар белән, то есть төрле шөгыльләр, то есть ну төрле кешеләр була бит. Була иҗади кешеләр һәм э, иҗади булмаган кешеләр. То есть ну вот ниндидер технический яктан менә теге э, анда технологияләргә кызыккан кешеләр. То есть ну вот әйтик, менә шундый төрле кешеләр, ди, аларның уртак шөгыльләре булмаса да критично түгел дип әйтәсем килә мин. То есть ул бит инде ул үзең әйтмешли качественное время провождениены бергә утырып кухняда чәй эчеп, сөйләшеп тә үткәрергә була. Үзең әйттең бит даже просто сөйләшү дә андый нәрсәгә керергә мөмкин дип.

Если, менә мәсәлән, синең яраткан кешең, например, балыкка йөрергә ярата, әйме? Ну, вот, например, син балыкка йөрергә яратасың, әйме? Мгм. И как бы мин бит беләм тоже син балыкка йөрергә Мен яратасың. балыкка йөрергә, балык тотарга түгел, балыкка Балыкка йөрергә.
йөрергә. И минем тоже, например, берәнди смена обстановки хочется дин, әйме? И мин белә торып, то, что ул сиңа ошый, а чё не попробовать? Мин дә, например, балыкка барасым килә.

Просто спиннинг белән. Сиңа приятно булыр идеме, честно? Ну, приятнадыр, белмим. Юк, балыкка, балыкка йөрү, природага чыгу, ул мин аны бүтән, бүтән нәрсә белән бәйлим. Мисал өчен, ир-атларның вакыт-вакыт Аларның үзе генә калырга кирәк аңа. Хатын-кызларга тоже.
Менә ни өчен бөтен э, безнең теге әтиләрнең поколениясының булган гараж алар теге китте мин гаражга. Ул анда гаражда может быть бер нәрсә дә эшләмидер. Ул бит может анда э, ул бәлки анда просто утырып торадыр. Просто менә алай стенага карап. Ну то есть минем әйтәсем килә ир-атның э, шундый мохтаҗлыгы бараның. Үзе генә хатын-кызларның да.
Ну, бик әйбәт, бик әйбәт һәм аны дөрес иттереп кабул итәргә кирәк.
Так вот, про общее время провождения тормышны да сез молодцы тени гаилә кордыгыз ди но аның кемдер ул все там мин например өйләндем кияүгә чыктым и все все будет шикардос дигәндәй но аның өстендә бит көн саен эшләргә кирәк подпитывать надо там бренди э бренди во кстати бренди свиданиялар оештырырга ме без повода хоп шеше кылып килдең вот сразу менә с плюс сто настроениесе була инде хатынның әйме или или или балаларыгызны там әти әниләрегезгә калдырдыгыз да или нәнәгә хоп кинога бардыгыз там о классно ах яшь якта кебек например или Ну, короче, төрле шундай әйберләр булырга может инде. Вон хатын-кыз өчен вообще супер важно инде андай әйбер, әйме? Иратка, мәсәлән, как бы не особо важно бит инде андай әйберләр, әйме? Ну, по чесноку. Сиңа тоже не особо важно. Типа, яшибез, яшибез, все нормально же. Ну, аның тоже э, төрле кеше булырга мөмкин. Кемдер өчен э, мөһим түгел, кемдер өчен мөһим булырга мөмкин. Үзең әйтмешли, э, бар бит инде, ну, кемдер өчен сүзләр мөһим, кемдер өчен анда э, теге физический контакт хәзер мин тыңлап утырам да как будто бы әзерәк төрле әйберләр турында сөйлибез то есть менә мин уйлаганда общее время провождения может быть ул э, теге иротлар белән хатын кызларның просто восприятиесе бүтәндер общее время провождения минем өчен ул теге ниндидер общий теге кызык вот мин вакытны үткәрәм минем өчен теге мавыгып ниндидер нәрсә эшләргә ул вот белмим мин син полностью кереп китәсең аңа аңа вот то есть общее время провождения качественное дип әйтәсең бит инде син качественное время провождения ул сезнең өчен мин аңлавымча ул ул әйбергә дә вовлеченный булу Әйме? Хәм кем белән ул әйберне эшләвең дә мөхим. Син әйтәсең, сериал карау. И ул сериалны карарга кирәк беренчедән, мин дә кызыксынып карарга тиеш. Син дә кызыксынып карарга тиеш. Хәм менә шундый нәрсәләрне как будто табырга кирәк. Ну минем өчен качественный времяпровождение. Әгәр дә ул кино миңа кызык булса,
Миңа пофиг, бармы син или юк. Әй, ну әйе.
Понимаешь? То есть, э, то, то есть минем өчен ул э, как будто андый төшенчә как будто бы э, даже отсутствует шикелле. Ну, то есть, минем өчен вот синең белән вот э, ничек әйтим, вот синең белән булдым икәнлеген, вот вот мин синең белән булдым икәнлегемне аңлау өчен миңа ниндидер әйбер эшләргә кирәк түгел. То есть минем, миңа вот синең белән, вот просто даже можно бергә утырып, бер нәрсә эшләмәскә. Вот. То есть вот син минем янда бар, һәм мин, мин, ул миңа җитә. Понимаешь? И шуның өчен, в том, вот, э, шуның өчен дә мин өйдә булган вакытта, өйдән эшләгән вакытта мин шаккатаем. Ничек инде, ничек инде без бергә вакыт үткәрмибез? Без бит көне буе бергә. Әле бит аның шундый моментлары да бар иде. То есть, сиңа кирәк качественное времяпровождение, минем яктан инициатива белән. Ну это бүтән сорау, это бүтән сорау. Вот прикинь, вот ситуация, хатын кызга вот качественное время провождения житми, и он шундай, айда вот паркта погуляем, инициатива проявляет, и, ну, или шундай, это ярар, айда, типа, погуляем. Ә ул еще үпкәли, что ну мин сине чакырам и инициатива проявляю, а ул сиңа как будто кирәк тә түгел. Ну, то есть монда вот ничектер минем вот мозг А как? Чё? То есть сиңа качественное времяпровождение кирәк. И еще мин аны оештырырга тиеш. Үземнең теләк белән. Но миңа вре качественный времяпровождение җитә. Вот, ха.
Вот мин сиңа башта әйттем бит, что э, вот син, мин беләм, что син балыкка йөрергә яратасың, мәсәлән, әйме? Мгм. Мин, например, тоже паркта йөрергә яратам, например, әйме? Мгм. И миңа авыр түгел ул свиданкаларны мәсәлән оештырырга яме там mm -hmm. бер кайдыр барырга там что то придумать дигәндәй инде уйлап табырга вообще без проблем но син прикинь ничек приятно яме никадәр рәхәт синең ирең менә башында тотсам әйтә а ул бит паркта йөрергә ярата чакырыйм әле мин аны там паркта йөрергә әйдә там паркта йөреп килик әле блин вот же вот Мин шундый шатланар идем вот шундый әйберләр. Вот мелочь, мелочь бит, там урамда йөреп кергәйме? Ну, плюс 100-500 к настроению однозначно. Вот син белә торып, то, что миңа, мәсәлән, там паркта йөрергә как бы важно. Ну, как бы мин аны яратам, әйме? Сиңа авыр, что ли, там, ой, на бер-ике тапкыр мине анда паркта йөрергә чакырырга? Юк бит? Юк, авыр түгел. Ну, Ә әгәр дә менә болай әйтсәң, то есть вот ирот ала да, вот яраш сиңа паркта йөрергә ошый, әйдә алайса график төзибез. Сишәмбе көнне кич белән 6-да без паркка барабыз. Воскресенье без синең белән ресторанга барабыз. Эшлиме? Менә шундый нәрсә.

Нормально.
Яисә все-таки ул бит кирәк э, Но спан, но спан, спонтанно. юк, но менә мондый э, әйберләр булса прикольно, ул ты как гореф гадәт була бит инде, мәсәлән, там һәрбер воскресенье без барабыз там бергә тиялешеп, там әти-әниләргә там или э, чалга кайтабыз там әти-әниләргә. Прикольно, прикольно. Но атна уртасында Беренди приколюшкалар булса, ну теге спонтанный, шул урамга чыгып керергә. Бу син аңлыйсың, то син эштән, например, иртәрәк кайтасың, как бы син вакытың бар. Можно же там шалтыратып әйтергә, типа, йөреп киләсең килмиме? Или там просто тупо, әйдә бергә кибеткә барып киләбез там за продуктами. Ну, сам факт авториздан да бергә барасыз, теге сөйләшәсең, итәсез, уже прикольно бит инде.
Короче, мин аңладым. Мин вот теманы сайлаганда, Качественное время провождения дигән э, теманы сайлаганда имес, без бит аның турында сөйләшкән идек. Минем башымда совершенно бүтән әйберләр иде. То есть монда просто без ул төшенчәне төр- төрлечә э, аңлыйбыз. То есть синеңчә качественное время провождения ул даже элементарно магазинга барып килү, бергә Конечно. сөйләшеп, понимаешь? Да. Ә мин бит сөйләшә башлаганда мин у- башта тотканым менә мондый әйбер. То есть менә бар ике кеше, аларның үзләренең интереслары бар. Үзләре как бы ну как личность сформированы, э, үзләренең э, кызыксынулары һәм алар өйләнешкәч, то есть минем өчен качественное времяпровождение, алар э, как будто бы үзләре табырга тиеш ниндидер общий увлечение, чтобы бергә ул увлечениене ясарга, бергә эшләргә, чтоб аларга кызык булды бер-берсе белән. Ну, мин менә шул төшенчәгә әйткән идем, что андый әйбер, ну, не обязательно булырга тиеш. Менә күрәсеңме, просто ул төшенчәне мин дөрес аңламаганмын. Нинди нәтиҗә ясыйсың соң в итоге? Итогу.
сөйләшергә. Но, как видите, сөйләшергә не просто сөйләшергә, а аңлатып сөйләшергә. Аңлатып һәм бер-береңне аңлап. Да, тырышырга кирәк инде аңларга. Икенчедән, гади тормышны, ну хотя, юк, алай булмый инде. Юк, кемгәдер просто гади тормыш ошый бит. Эшләп кайта, өйдә утыралар, ашыйлар, телевизор карыйлар, все, на этом вәссәлам. Кемгәдер ошый андый әйбер. Уртак хобби булмаска да мөмкин. Оказывается. Самый главное, бергә магазинга йөрегез. Сөйләшеп. Шундый нәтиҗә. Без ихтибар, монда иң мөхиме ихтибар. Бер-береңә ихтибар итергә, бер-береңә ихтибарны бирергә. Шул очракта хатын кызның башында качественное времяпровождение дигән пунктка галочка куела.
Ә бу юлны тагын да җиңеләйтер өчен бар бер китап